Jera Madolo TV, maendi en chenro mar kuku mar wach mikelo ni kod an Jeff Olomba. Kachiel kachiel wantiere kod jalony ma bende warango godo weche mosebedo katimore koni kod kocha e piny mar Kenya. Ginyalo bedo weche goeko mag somo, weche mag mibadhi, weche duto kaachiel kod weche mag dongruok arwaki e studio Kamano Jeff. Eh, mos oganda Mos oganda nokwe Mm.
iluonga ni Chris Owala Mm. atiyo gi migawo miluongo ni Community Initiative Mm. Action, Action Group Kenya. erokamano ahinya chris adwaro mondo mwachaki kod wach ma bende ne otimore mane okelo bwok ahinya ne oganda moloyo jonyuol kaachiel kod nyithindo arita kwe mar nyithi sikul chalo nade ma iyudo ni jik mo- ji nyalo wuok awuka oko madonjo e skul moloyo mar dak mar joma nyiri ma kae to gikone gibamb nyithindo mamoko. Maendi nyiso nang'o? Ah, Jeff, en wach malich nikech iyudo ni mano nyiso ni ah, school or s- or Ministry of Education Yes.
ok okawo wach somo security mar nyithindo e yo makare. Nikech ka school onge gate, school onge fence. Yeah. Moi girls skul ma kenya kan ran bajet maduong' e mogik yeah.
kenya ran bajet maduong' mogik to kinyal ndiko askari ma patrol skul mm -hmm. ionge cctv mm. uh, ionge wall ma skul mm. higni go duto mm -hmm. nyiso no jo board principal konyaka ministry mm kech sama idhi timo quality assurance sama idhi timo inspection school mm. nitie gik ma jo quality rangoga mm. achiel kuom gin security mar nyathi thi kata kaka security mar kaka obedo kanyo security mar kama otuge playing field chal Yes. nade Mm. Se- ae oduogi rango ni to kata gathi ka okadhi kata emiyo se yudo kikalo ka ndara okalo but school Mm. tiketo de- zebra crossing Mhm. so nyaka rang gigo duto Mm. nyiso ni ka ministry of health uh, jo sku- board of health japuonj bende ofel Mm. nikech janyuol kokelo nyathi skul ok onyal bedo ok onyal ndiko polis mhm. kata askari mm. ochak rango kaka nyathini iriti skul mm. ka nyithindo gi gi nyithindo manyir e skul light onge skul mhm. kamoro amora kech ka light onge ime gik gigo timore mm. to ka skul jeff yudo kinde ka kinde ka gik mosetimre skul yeah. to waringo warespond wa, wa no mabiro timo kama stone no stone will ever turn mm. moi girls no mm -hmm. nchan gi incident mapoko mm. budho mm. mar mach ma mach mm. mach no yeah. yore pok otiek nono malong'o mm-hmm. iso no nitie uh, uh, there should be away nitie yore moro ma- ma ji ok timgo ok timgo tijegi ka koro ma gitim Mm. nikech ka skul ni gi askari askari gi tijgi nango skul ka skul ni- o- skul ingino boda toyi market go kocha Yes. Ah, kirango kibira kibira en one of the informal settlement sami bodo kamoro ma kata kaonre kama nitieni keyboard in chiegni go bunga bunga yes in mokwongo akili ni nyaka ng'en kama chale ni chal kama dake ni chal nade mm. so akili ni koso ng'isi ni kama dake chal kama to nyaka iket safeguard mm -hmm. ng'isi ni yes adwa dak ka abro pidho guok abro keto taya mm. abro ndara ni boloso mm. koro kata kata ka gi kejo kwe biro ka ki yelo lawo gi mm. to gima nyath ng'ato jende chopo e school bu mak nyathi manyako nyiso ni Yes. ok en ng'ama owendi skul en ng'ama samoro jaiye kanyo. jaiye kanyo kata en ng'ama ong'e iye kanyo mosebedo ka rango gino stadi e ma en chieng'no ne en chieng' ma ma or- ma obiro timo gino to en gima ong'eyo nikech jeff ok nyal bedo nu idonjo kamoro the first time titimo gima ilacha tiwuok iweyi to gima rach zaidi no no japuonj ndwano koro nyathino kik report wachre ni biro miye scholarship. Scholarship, mm. aparo ni japuonj no ok onego bed ni jap- bedo japuonj kamoro amora Mm. Eh, nikech kamano e gima inyalo timo rape is dehumanizing Mhm. rape en gima ka nyathino might not live to even have a family in future Mm. Yeah. so en gima serious ma ministry was failed if in other places minister ado resign Mm. ada kodhi wuoyo nodhi wuoyo moigal to donge ni odhi to loro Odok skul e ofis.
wacho ni Oh. aloro skul for uh, this period of time wabiro duogo mondo mano wa- e gima wacho na "I've failed you and therefore I'm going home manyiso ni gini duto ochopo ni ogike ministry of education Ministry of gini monego obed ni gi ensure security mar students e skunde nyithindo ka ni school ni lwet ministry lwet ministry ministry japuonj en japuonj mantie nikech ministry yes. board mar skul mm. oket gi ministry mm-hmm. ministry yamigi appointment letters mm. koro gini duto kitres ka gi failed ministry fail mm-hmm. gitiyo on behalf of the ministry mm. to joma ritogi machalo soja gi onego bed ni gibedo jobila koso mana ji ma okaw akaw iyo kaw mm-hmm.
ah, ing'eni sani ah, nitie security firms yes. mantiyo tij rit security firm gi kondiko ndigi board mm. gitiyo tij board yeah. to kindiko japuonja idiko jo security ariyo to skul duong' to mm. gocho ich mm-hmm. ok onyal timo patrol te mm. koro kenya yudo ndik security moi girls ok ben onge pesa jeff mm. moi girls kiweye pesa mimigi ma normal mimi jopuonje moko yeah. state migi pesa moko gin e skunde madongo mogik mm -hmm. mayudo pes mang'eny kabisa mm. koro kiyudo pes mang'eny to nyiso ni skul gima otimore no en skul ok odwaga tiyo gi pes, gi- pesa ma giyudo yore moromo kony somo nyathi skul sama wantie ni jopuonj lamo pesa to ministry of education audit be unit be podho koro skul en sani ka loso mwandu ok en skul manyalo wacho no a- ayud pesa ni akony quality education koro iyudo ka school en, en mwandu mwandu mwandu mwandu koro iyudo kata kama ditie gi pesa maber pesa nido nitigo matin mondo odong mang'eng mondo iket e fukoni koro may corruption
Ema pod donjo e skul kodonjo bende. skul Mm. to maendi we jonyuol kuma chalo nade to moloyo jonyuol mabende nyithindegi nitiere skunde ma ji dakie samoro nyari moro ni school en kata primary boarding kata ni secondary boarding kata mana joma chuo nikech ok wanyalo wacho ni nikech otimore ne joma nyiri ni koro wacho ni joma chuo to gin to ok onego bed ni ranga rita kwe margi wach machalo kama kotimore to we jonyuol kuma chalo na jef gino en gima lis imiyo ka nyithindo moko kodoga dhi boarding mm. koro nyathini kase onyalo penjo dadi an kadhi boarding kik ichunego yeah. nitie gineno gi tv giwinjo gi and eh, nitie nyithindo moko masani so form opinion Yeah. Mm. an- an- bade- Ok gidwar skunde bade midakie. skul. nikech ah, pok wachopo level moro ma ma ma jo ministry okawo serious wach boarding ngino kata nyithindo wang' school Mm. nikech giwang' nikech fire system disaster ok oket Ah, skul ka skul onego bed gi fire extinguisher onego bed gi doo miyawo maduong onego bed gi dirisa miyawo maber mm. gigi duto nitie specification but en gima waduoge cha kokel pesa ni gergo skul kaka idwaro mm. ang' matimre pesa momiyo ok los gigi momiyo ok los gigi mm-hmm. en mibadhi mm. mibadhi en jo ministry gi be okorrupt gibiduo corrupt the school Mm. Koro kobiro timo assessment mm -hmm. to kotim assessment gigo nitie kare. Okotim assessment moro motimo ka ng'ama nyathine nyalo bedo victim. Mm. Otime ka ng'ama no ka time kama to somi bahasha. Mm. Tindiko gi maber tidhi. Mm.
Koro gi compromise security mar security mm. nyithiwa sani lwet nono. Mm. Man school. En ilama nyasaye pile ka pile. Mm. Ani nyathino chie maber nyathina. Ini keep lemo. Mm. Nikech kok inyal kit kiny nyathi owang'i be dormitory wang'e skul kiny nyathi nyathi otho e dormitory nyathi ma jotho alwak nyocha ka nopodho botho Ny- nyathi nyalo ga wuok ka in skul in kata kisumo ka japuonj kawo nyathi kisumo girls tere i hostel tirak kisumo kata kia nyathini ni hostel bise kiluonge ni nyathi os- nyathi ohewore iteri atera ma ok nyisi kaka janyuol Yes. Koro gigi duto kiketo e no school system. Nitie giluongo ni good education governance, education governance, education board of management. Yes. Oromo keto joma ong'eyo tijgi. Japuonj ok onego drive agenda mar board. But iyudo nonyiso ni kaka ji biro e board, ji biro e board to, to, to lamo japuonj. Ka gibi e board to rango chike mege ministry. Kech, even in, i board kanyo nitie co- subcommittees. Yes. Marango gik mopogre opogre. nyaka infrastructure nyaka ka gigo bed oro bed ni each year undiko report to utero ne county education committee then county na- uh, then tero ne national education committee also gig ripode gi kuyudo gima rach ne skul cha waonge pesa but chiel cha rach oro bed ni undiko gigi Yeah. wa- waonge pesa but security wa ni rach undiko gigi to highlight and ma- it's matter of urgency priority you can highlight in red so that ministry ongen ah matter rach ma nyathi nyalo timre kama kech koro mi nyithi- jonyuol mano nyithindo body ngomako bedo gi bwok gibedo kod luoro Yeah. iwacho ni ka pinje mamoko molony to jatend migawo mar weche mag somo de osegwe tawo aso to go get out ko you know this school to wacho na loro skundni wachno kende onego bed ni orome gwe wachno tawo kendo nomegweta macha gima serious nyiso ni nyithindo ni lwet nono sirikal onge kodgi yes
awinji kristo biro kawo yo matin kaeto kwaduogo twaduogo e thuolo mar ariyo kabende wadhi nyime kod twak machalo kama indi e lolwe tv Moro moro mantie jera malo lweti wachako duoge thuolo mar ariyo maendi en chenro mar kuku mar wach mabende warange weche maseyudo ka timore juma nieri kaachiel kod eh, tok jumbe machieno kod jachande warango wechego eko mag somo kabende luwore kod weche mag arita kwe skunde weche mag mibadhi bende nikech wadwa ni weche mag mibadhi bende chako duogo aduoga achiel kachiel kendo donjo e weche gi eki mag somo achaka rwaki e studio Chris Chris mana kane wadok chien kacha chande to ne warango weche go mag sikul kaluwore kod weche mane otimore e skul iparo ni to naneno ka bende Belio Kipsang juma mokalo chande nogolo siem ni jopuonje mamoko bende kata kiwe weche mag arita kwe to samoro jopuonje mamoko bende kawo okang' mar kuma gene nyithindo kendo gihinyogi mano ochiwo negi siem ni koyud japuonj machalo kamano to gibiro kawo negi okang' mager iparo ni jopuonje mantiere e skundewa bende gin responsible
Ah, Jeff, nitie jopuonj mabecho. Eh, Oko ka nitie jopuonj moko ma ma gin jopuonj, gin parents, gin more than jot- jopuonj. En japuonj kendo en janyuol. En japuonj moloyo ma oneni ka nyathine, okonyi ka nyathine. Nitie jopuonj achiel ariyo adek ma ma kan kare. Kinyalo rango japuonj moro ka japuonj osiemo, japuonj man Maranda. Yeah. Jopuonje mamoko. Mm. Kata mana japuonj mono gutu masane ni Kisi High. Mm. Kata kirango japuonj kata na were mane ni ala. Mm. Uh, en japuonj ma mong'in en kotimo gimoro kotimo no ohinyi en ng'ama mm. inyono ka dhi skul mm. kata japuonj moro nitie skul ndoluo nogenga mang'urudho mm. idono en skul ka inyalo winjo tabni mm-hmm. okawi ka nyathine punishment komiyi omiyi gima kata jonyuol inyalo timoni Mm. to iyudo ka jopuonj sani jopuonj moko gin mag defile their children jopuonj moko kawo pes skul Mm. ing'e japuonj mane japuonj diere machon Yeah. ne kochopo kama otiwene kom Mm. kata kiwacho ni wad- inye min japuonj ori wad japuonj ori nyathi japuonj jogweng' ne ne ovalu i nikech japuonj ne ne obedo associated gi gik mabecho chon japuonj sani jopuonj emomew mwandu ma ji laroni mibadhi ni ohit skul skunde mwa aye molo gimoro amora mwandu ilaro e skunde bende japuonj mondo oyud promotion ochulo ochulo ochulo promotion Yeah. kata mana nitie ndiko jopuonj sani mindiko nitie sindiko jopuonj ni mibadhi joma apply to Awinjo ka school iwacho adieri Chris juma mokalo chande ni weche mag ndiko jopuonje kata promotion nitiere weche moko mag ng'ikruok mosedonje mag mibadhi mibadhi ng'eny ang'o makelo mano promotion japuonj ichul jo- ichul ji nitie kata mana kuondgi kese ma wanyalo wacho kata siawa kacha mm. ja TSC mama okacha na TSC mibadhi opong'o dende mm. and these are known gima ji- mondo japuonj obed promoted to idpt Yes. obed principal ichulo pesa kidogo ka itransfer ichulo pesa koro ino mondo ibed promoted idhi kawo loan Mondo i- igo dho joka mondo ibed- bor. mondo ibed head teacher sama iso kawo loan bibedo head teacher donge be nyaka idwar kaka idwoko Yeah, pesa kaka idwoko pesa mane kawo Don't want to be bad. Kama unondiki japuonj mo ai school university, idhi school sani employment mar TSC is decentralized. Itime at school level. Idhi idhi board ya pia. Idwaro mondo ndiki. iuso dhia- dhiang' wuoro uso dhiang' oteronu principal kanyo kata board Iuso member mondo moro, iter i- i- mondo nyathini oyud tich Ah. obed japuonj koro ing'iewo tich inyiewo tich inyiewo tich nyaka lower level koro iyudo ni ng'ato mano- ma- mosebedo oko kata ng'ato mo ma ma onge ng'ama ong'eyo to en ibo ndike na ka system emochopo jomoko bokale koro yudo ka gini en life moro ma frustrating mm. joma nyiso ni corruption kata kidhi nyiewo buk mm-hmm. idhi nyiewo buk buk buk minyiewo ni jeff ministry kelo pesa mm. inyiewo go nyithindo books misomo e school books buk nitie skunde ma kinyiewo books mm. orekod e system nonyiew buk bokawo receipt boket hmm. buk to onge e skul nwadhi timo orekod ni buk e gi nyiew eh, to buk to onge nwatimo nonro moro ka ah. moro higa kubor ahinya hmm. wadhi kisumo girls wadhi maseno school wadhi kit mikaya secondary school hmm. skunde kunyiew books kuna madongo gi te

wadhi e skul moro nyakach ka primary nding orwel hmm. man kas abiriyo ngu books book achiel mibo nyia gu parent hmm. for that ichiwo every year hmm. koro nyithindo mibadhi ni ochak e skul mibadhi kochakre e skul to ok wanyal gore mibadhi to kinde mane everybody
somo ka ng'en mibadhi ne iziwe kinde mane matiang'i wacho ni mondo mi wach mag nyiewo buge ogol ka wuok kuom book sellers ki association ka gitiyo ne jopuonje mondo koro mi- migawo mar somo ema okel buk gikel akela buge buge ma ok kata ni omenda maendi paro ni ka otimore kamano to ang'o ma nyalo lokruok nyalo betie koro buge mitero e skul ok ni tero ni imiyou pesa mondo onyiew buge
mano chon ne inyalo timo bukano school e bu- books equipment s- maneno school equipment scheme mane ikeloga go books chon onyalo duoko kembe bathe chien nikech koro kama idhi use buk ni onge ing'eyo ni jeff kiwuotho e street kisumu ka books mokwal e school x dhi dhi- dhi stage tiduogo use school y nikech there's a market mm -hmm. kaka koro books your goal yeah. koro kata kikwalo books itero kanye mm -hmm nikech government ema kelo yeah. maka books olal to nyaka iter rabi be investigated mm. yes. book moket government of kenya throughout bobedo kata mm. iye picha ondik maki ok nyal use not yeah. for sale mm. mano can be a way mar duoko mibadhi e books mm-hmm. iduoke books but nyaka iduoke chien iwach e employment and, and promotion mm. Ki- jotiesi mani local level ka Yeah. dhogi mi- wer ni pesa Mm. jogi migi pesa mondo gibed promoted mondo ndikgi tich en ana mibadhi na katel me pesa iketed To gichak gikaw- kata mana school audits onge giluwon school audit jeff Mm. kech audit abiro ku no ut- ut- utimo pooling mm. no utero ere kaka itero books ka auditor nonde nidhi timo ne auditing mm-hmm. itero ting'o books itero kisumu kacha yeah. mm. or itero books itero siaya mm. itero books itero gi envelope tukete pesa modika ngacha simply formalizing for you the books waka mm. kata yudo mibadhi ondika andika ni buge nitie oloso giko kendo konyi loso mm. odito wuon nikech osekawo pesa osekawo pesa mm. odito wuon obiro odito bidi school mm -hmm. to yudo yudo system to oh, spot check mm -hmm. to moro mibiro mitero books no which ango there date mm-hmm. ng'ama prepared books be in accountant mm -hmm. to kidhi na formalize so aparo no wan wabor gi wach mibadhi mm. and school is the most affected and school kobedo affected to society duto bedo affected nikech nyathi moro amora kalo e skul Mm. okalo e skul kong'eyo ni japuonj mondo onomiya marks mang'eny Yeah. ah, ja- janyuol owe- owuo kode japuonj mondo omiya marks mang'eny nyaka bed tiep japuonj koro nyathi moro yudo baba riek to en en otal tiyudo iremi arema nikech en ok en good. otimo timo maber to max iduoko mana Max chien iduoko mana chien. Ah. koro frustrate kila nikech kata ka if japuonj neno kawo extra time to ok opuonj mm. to earn salary mm-hmm. mano is corruption yeah. mm? and those are the things ma afil nu nu kokwanyal address mm. to to to to again wabro wonre wach wach uh, corruption mm. corruption onego wadil go ma matek ahinya mm. schools mm -hmm. wacho ni jopuonje moko ok gin jopuonje ma responsible moko bende samoro mm. samoro ka janyuol omiye pesa kaka iwacho ni jonyuol mag to nyithindgi okawo to puonjo extra time mm. gin ipuonjo gi kando nitie mm. uh, nitie giluongo no, no, you support the weak student mm -hmm. oyienigi mm -hmm. to gima timore kama ministry moko ministry bende uh, okawo jopuonj ma classroom cha mm -hmm. boketo nusara matin mm. to kawo principles mm -hmm. bomiyo pesa bochako miyo opportunity mar timo gik skul mm. mondo omedgo pesa nikech gionge accountability mm. japuonj mar classroom tek mondo owuog principal tek mondo duonde owinj kaka skul dhi mbele mm -hmm. koro yudo japuonj matiyo matek cha yeah. onge space mare mar dongruok mm. koro imido ka japuonj moro owacho ni an ka mondo akwel gigi akawie pikipiki moro mm. koro agoga ng'wech okinyi mm. sa apar gariyo nyaka sa ariyo mm. adhi klas mm. kaka aserumo sa apar gachiel nyaka sa adek otieno mm.
to sama otimo mani mm-hmm. gini dhi affect scheme of work ne mm. gin dhi affect delivery ne nikech ok obi prepare kapok odhi class yeah. odhi adhi class ntup mm. samosa ai bodaboda ne cha mm. ngiso nikech uh, cost of living ni malo yeah. to temo dwaro kaka oyud mondo be odag mondo en be odagi mm -hmm. koro sirkal mm. ema nyaka bir gi scheme mar ariyo nyaka girangi chudo mar jopuonj warang chudo jopuonj mm. ai mar ariyo warang to eka dwa med jopuonj gi wa, wa, wa continue ga gi in servicing kejo piny piny lokre jeff mm. sani ji tiyo gi teknolojia tiyo gi computers mm -hmm. jopuonjgi nyaka bed capacity build mm -hmm. mar adek jopuonjgi nyaka rang ni chon chon ne sirikal house jopuonj mm -hmm. ang' matek mondo wahouse jopuonj sani mm -hmm. nitie skunde moko mapon gine sirikal nya timo no wager ute skunde man gi lowo mm. mondo jopuonj odagi skul mm-hmm. mondo jopuonj oyud kaka puonjo mayot sani japuonj odak e tok duka ma ng'ato in a shopping center mm. e skul moro e gweng' moro ma remote seche moko Yeah. performance mari ok nyal bedo kata kijapuonj ira temo to onge Ka ja- s- sama ipuonji klas ma ka koth biro tidumi bndega e a nikech ka koth oloro ni ndarano To ok inyal to ok chopo inyal dala. chopo kama Mm. idhiye ibe in the- in dhano Ibe in dhano. so sirikal ma nyaka rang welfare sama jopuonj holistically moso japuonj mapuonjo maonge opportunity to yudo kaka dokwal pes skul mm. japuonj madonjo e classroom to puonjo dedicated licha yeah. sirikal nyaka rang welfare ne mm. ma yo momo kare mm-hmm. oketne maber to wabo yudo ka corruption dok chien mm. erokamano grace agoni erokamano maduong' ahinya ageno ni oganda winyo maber odiochieng'a kawuono ne walose weche goeko mag somo wabiro dhi nyime achiel kachiel kod weche goeko mag mibadhi kwachako romo e chenro machalo kama endi odiochieng' machielo kawo kamano an jefolo mbaka orit masani grace kuom chopo hilo lwetini.